Harsh Reality Harsh tih Mizo ṭawng chuan thil duh awm lo lam, thil ṭhat loh lama nasa, nun rawng tih lam a kawk a. Reality tih hi chu thudik leh thil tak tak sawiina a ni thung. Harsh leh Reality kan dahdun hian thil tak tak mahse pawm harsat tak tina a lo ni ta a nih chu Harsh reality entirna tha tak te chu duhthlanna ni hauh lova mi ri thei chhungkaw a mi a lo piang te nausen pawisaih lo tak nu leh pa fel loh na vanga fahra a ni a rawn thang lian chho ta te mi thenkhat piang suala an rawn piang ringawt mai te hi pawm harsa tak kan pawm ngei ngai si chu a ni a hengte hi Harsh reality kan tih te zing a mi chu an ni. Harsh Reality tlukpui tawngkam danga sawi dan chu Grim Reality, Bleak Reality, Grim Truth leh Harsh Truth te an ni. Those day are long gone. Keini Mizo te min thlahtu kan pi leh pu te kha kan hriat ṭheuh angin Pathian awm chu an ring a, nimahselaw Kristian te Pathian erawh hi chu a hriat hian an ṭha pha lo hrim hrim a ni. Ramhuai an hlau em em a, an pui thu hle bawk a nih kha. Kumza sawmhnih chuang liam ta khan chanchin tha an dawng a, khang kan atna leh hloh loh tur tur kan hloh na te pawh kha kum tam liam tawh ah khan a lo bo ta a ni. Sap thawngin. Khatiang hun kha a liam na rei tawh, ti duh ta ila, those days are long gone kan ti sa met thei a ni. Eye opener, eye chu mit a ni a, opener chu hawngtu tihna mai a ni. Mizo tawng chuan kan mit ti vartu, kan hriatna ti vartu, kan hriat loh te min hriat chhuah tirtu tihna a ni. An pi leh pu te chanchin atang bawk khan a chiang a ni. Khang missionary in pe tak pahnih te hnathawh avang khan keini nawmhmaw leh kawlsena an sawi. Mizo te khan thudik hriatna kawngah kan mit a lo var ta a. Vawiinah chuan India ram state sawmhnih pariat zinga Christian state tia chhal theih pathum zinga pakhat kan lo ni ve ta hial a ni. Khang missionary te thusawi leh thil tih te kha keini Mizo te khaw hai ti danglam bawih du eye opener tha mi ngei chu a ni e. Break the ice. Break chu tichhia, ice chu vur tihna mai a ni a. A nihna ngauh ngauh kan let dawn a nih chuan vur hlawm chhuchhia tihna ni awm tak a ni. Amaherawhchu a awmzia tak tak erawh a dang hlauh thung. Khawvelah hian mihring kan tam bawk a, hmelchhiatloh hi kan ngah hle a nih hi. Sikul ah a ni emaw, college leh eng emaw kal khawmna ah reng reng kan mi hriat ngailo tam tak te kan tawng fo va. Min nung nei ve si chuan in mamawh tawn kan ni a, kan tan mikhual tak tak te pawh kan biak tlang nel a tul chang a awm thin. Hetiang kan hmelhriat ni lem lo te nen kan lo in hmelhriat theih nana va biak a, an hming te zawh a an chanchin leh an veng tih te kan va zawh na hi sap tawng chuan break the ice an ti a ni necessary evil kan hring dun ah hian a chang hi chuan kan thil duh loh tak mai ni mahse la kan that zawh na turin kan tih ngei a tu si chang te a awm a. Hetiang hi Sap tawng chuan necessary evil an ti thin. A thu ang ang hi a awmzia chu a ni mai a nih chu. Pastor ni lai pakhat chanchin ka hriatthei dik ngei turah chuan ka ngai a. An nui sawrkar hnathawk a ni a, an kohhran danin Pastor nupuite hna dang an thawh a rem ta si lo va. Lawn puka rul lai a ni bawk si nen, loh theih lohna avangin inhuatna awm vang ni miah si lovin an inthen phah e an tih chu. Hetiang chi hi kan sawi lai mek necessary evil kan tih te zing a mi chu a ni. Penchhawn vel a inhruai haw leh em ang chu. Consider it done. Pathian ring rum rut tu tlangval pakhat hi awm a, amah chu sak hmel lamah chuan chhuan em em tur nei lo a ni. Chu chu mah pawhin a pawm thlap a ni. Nupui nei rual a nih angin ngaihzawng te a zawng ve thin a. Ṭumkhat chu nula pakhat hi a tawng hlauh mai a, a lung mai ni lovin a engkim a dum fai vel vek a ni. Phu lo a inte si a, ṭawngṭaina lamah a tlak ta a, a dil ta hlut hlut mai a ni. Engemaw chen a dil nuah chuan a chhana ni awm tak mai hi a dawng ta a, chu chu consider it done. tih a ni. Chu thu chu Mizo tawng chuan i mi zawhna chu chhan fel dîm diam tawha in ngai rawh tih na ang a ni. Consider it done. I don't want to sound like bragging. Mihring nawlpuiin kan ngaih theih vak loh chu mi insawi thei tak te hi an ni awm e. Engemaw chang hi chuan kan chanchin a tha lam zawnga sawi a tul chang te pawh a awm a. Hetiang hunah hian polite tak maia insawi theih ah min lo ngailo ula, kan ti duh nih chuan I don't want to sound like bragging tih kan hmang thei ang. Express displeasure. Mihring kan nih chhung hi chuan lungawi lo thei kan ni a, kan tawng thei nih phawt chuan kan lungawi lohna te chu kan sawi chhuah fo thin a nih hi. Hetianga kan lung nih chiah lohna te kawng eng emaw a kan tih lan hi subtawng chuan express displeasure tih a ni. Speak, spoke kan dit leh. Keini Mizo hnam te hi phat rual loh chuan lang tlang taka thil sawi pawp lo mi thukhuh ṭhin hnam kan ni a. Thukhuh ṭit ṭialh lo mi tlang tak leh a ruh lang rawt a thusawi mi pawh a awm thei a.